Episodju ieħor tal-programm Ġeopolitika ma' Dr. Rudolf Ragonesi illum ħa nitkellmu ftit fuq x'inhu jiġri fid-dinja. Kulħadd jara l-aħbarijiet, kulħadd ehm, jaf x'inhu għaddej fl-Ukrajina, Russja wkoll, ehm, għandek il-gwerra tal-Palestina, ehm, mbagħad għandek il-Donald Trump irid Greenland. Daw l-affarijiet kollha li għaddejjin madwarna, però għajla naħsbu daw kif jistgħu jaffettwawna aħna bħala pajjiż. Mhm.
Mela, tista' tgħid li id-dinja qed tgħaddi minn fażi ta' xejn kritika għax mit-tieni gwerra dinija law kien hemm sistema internazzjonali ta' liġijiet dak li nsejħu liġijiet internazzjonali bbażati fuq il-ġus maquda u dak li, li nsejħu il-United Nations Charter u hemm dawk ir-regolamenti. Ħafna minn dawn ir-regolamenti qed jiġu injorati, ilhom jiġu injorati naħseb dawn l-aħħar 10 snin. Dan huwa qisek, inti tieħu t-temperatura tal-ġisem u tibda tara li qed jaqbeż ċertu li jmiżu tajt mela hawn l-inkwiet. Meta inti tara fid-dinja illi l-liġijiet internazzjonali mhumiex qegħdin jiġu rispettati, l-istess ħaġa, qed qed inti għandek temperatura qawwija immens hawn fid-dinja, di ħa tisplodi. Għax ma jistax ikun illi jkollok il-liġi internazzjonali u pajjiżi jibdew jinjorawhom. Mela forsi nibdew nibdew pass pass pajjiż għal ieħor u forsi ċerti affarijiet li ħanajt forsi mhux ħajamlu jagħmel sens għal kulħadd għax sfortunatament nisimgħu ħafna l-medja u l-medja qed tiġbed. Manipulazzjoni. Dejjem, eżatt, ħafna manipulazzjoni u tiġbed ħabel wieħed u tgħidlek storja waħda minn flok it-tik il-verżjoni ta' żewġ naħat u mbagħad inti tiddeċidi le il-medja tiddeċidi għalik u tgħidlek isma' jiena ħantik dil-verżjoni għax dil-verżjoni biss għandha raġun. Qisna diġà qegħdin ġo gwerra, maġina ġo gwerra, bilfors il-pajjiż tiegħek ħa jkollok raġun mal-poplu tiegħek għax inti qed tiġġieled mal-pajjiż l-ieħor. Il-pajjiż l-ieħor m'intix ħadtih raġun. Mela qisna diġà qegħdin f'gwerra, mhm. f'gwerra ta' informazzjoni. Mela, ħanibdew ehm, fil-kas ta' Ukrajna, per eżempju. Mela, nafu li kien hemm ehm, żvolġiment fil-2022 meta daħal il-militar Russu ġew l-Ukrajina. Ħafna nies jaħsbu illi il-gwerra bdiet ehm, dak il-żmien li mu veru xejn. Il-gwerra kienet u għada gwerra ċivili gwerra ċivili ġewwa l-Ukraina bejn in-naħa tal-Punent u dawk ehm, tal-Ilvant, ħafna minnhom ta' oriġini eh, Russu, ġifieri jitkellmu anki l-ewwel lingwa tagħhom ir-Russu, dem Russu, u kien hemm 10 snin tista' tgħid kważi tmien snin, minn minn 2014 sa 2022. Gwerra ċivili. U suppost kellhom ehm, jirranġaw bejnietom, kien hemm dak li jissejjaħ l-akkord ta' Minsk, ehm, li kien hemm garanzija tliet pajjiżi bħala garanti, il-Ġermanja, il-Franza, li kienu din jisom eh, jirrappreżentaw il-gvern tal-Ukrajina, tal-Punent u r-Russja li daħlet garanti għan-naħa tal-Lvant. U sfortunatament dal-ftehim ta' Minsk ma ġiex onorat min-naħa tal-gvern. Ġifieri, il-gwerra ċivili suppost ittemmet, ma temmet xejn, baqgħet għaddejja. Tant gvern Għax il-gvern minn flok irrispetta dawk id-dettalji tal-akkord illi jkollhom ċertu awtonomija, jiġifieri jibqgħu parti mill-pajjiż, imma awtonomija jistgħu jitkellmu ir-Russu għax wara kollox dik il-linja ta' il-lingwa tagħhom u u affarijiet oħra illi jiġu trattati b'mod ugwali. Li kienu miftemin daw. Li kienu miftemin skont il-Minsk, l-akkord ta' Minsk. U sfortunatament ma, ma sar xejn minn dak kollu. Tant hu hekk illi bdew jiffinanzjaw il-militar iktar u iktar u kienu lesti biex eh, iżidu il-gwerra ċivili. U f'dak il-moment intervenit il-Russja. Jiġifieri jekk aħna fl-Ewropa noqogħdu ngħidu għax ir-Russja qed tattakka, għax attakkat pajjiż ieħor. Il-fatti trid tarahom mill-bidu u trid tara l-istampa kollha. U media aħna pro-Russja m'għandniex hawnhekk fl-Ewropa. Oh, yeah, jiena mhux qed ngħid biex inkun jew pro-Russja. Hemm l-interess tal-Ewropa li taqbeż għall-Ukraina. Iva, m'għandi ebda.
Mhux hekk? Intenzjoni jew m'għandi ebda raġuni la li noqgħod niġbed jew naħa jew oħra jiena qed nara l-istampa legali internazzjonali b'mod iktar akkademiku li tajt isma' dan li sar u mhm. dak li jkun jekk irid iktar informazzjoni jista' jara jew fuq YouTube jew jew eh, platforms oħra ta' professur Amerikan li jismu eh, Professor John Mears Haima li huwa um, storiku imma jidħol ħafna fl-affarijiet um, kurrenti wkoll um, li jispjega iktar fid-dettal x'saru ma sarx ġewwa l-Ukrajina, ġifieri mhux kwistjoni ta' l-opinjoni tiegħi biss, imma hemm ħafna nies ta' integrità illi avolja mhumiex Russi huma jew Ewropej, Amerikani, akkademiċi, illi huma iktar oġġettivi. Ġir dak naħseb l-iktar ħaġa mhm. li l-poplu, l-individwu, irrit ikun iktar oġġettiv u minn flok jala il-bib jew jisabtu fwiċċek u jgħidlek l-ele ma nisma l-verżjoni l-oħra, jibda jindaga u jara daqsxejn. Ġifieri il-kriżi tal-Ukrajna mhijiex daqshekk sempliċi li tgħid għax hemm xi ħadd ieħor hemm ir-Russja tattakka issa trid tattakka l-Ewropa kollha u dawn il-ħmerijiet. B'rispett kollu lej min joħroġ b'dawn li fantaxjenza jisom daw iridu jieħdu l-Ewropa kollha. Jisom iktar minn fantaxjenza naħseb ikun hemm aġenda għalfejn tkun qed titwassal dik it-tip ta' iva. aħbar. Iva.
U jiena, jiena nieħu pjaċir li min qed isegwina jitgħallem qabel ikollu opinjoni, jagħmel jew opinjoni bbażata fuq informazzjoni reali. Eżatt. Eżatt.
U trid tara daqsxejn background għax il eh, tista' tgħid il-ġlieda fid-dinja hija kważi dejjem ġlieda ekonomika. Mhm. Għal riżorsi, issa riżorsi jista' jkun territorju, mm. riżorsi jkun taħt l-art, you know, żejt, eċetera, eċetera.
Riżorsi territorju f'dak il-każ imbagħad jekk trid nistgħu nimxu għal Palestina dik minħabba territorju, le? Iva, kollha, kollha għandhom xaqsmu ma' jew ma' territorju, jew affarijiet oħra, forsi biex nagħlqu fuq il-problema mhm. tal-Ukrajina, anki l-Ukrajina, ehm, għandha um, r-rikkezzi tagħha u ma tistax tgħid illi għax Russja għandha għajnejha fuq dawk ir-riżorsi, iktar l-Ewropej u l-Amerikani għandhom ehm, għajnejhom um, fuq dawk ir-riżorsi tantu hekk illi illi diġà kienu għamlu ħafna ftehim jew ħafna investimenti eh, biex jieħdu ir-riżorsi mill-Ukrajina. Ġifieri dana ma tistax Tgħid illi mhumiex qegħdin affarijiet importanti.
Trid tara dawk ir-riżorsi. Hemm problemi oħra, pereżempju, l-Ukrajina kellha u forsi għad għandha ħafna ehm, biological eh, weapon eh, laboratories, research u ġewwa l-Ukrajina, għax ma kienieċ ehm, eh, iffirmat il-liġi internazzjonali kontra il- eh, biological weapons, l-armi, l-armi bioloġiċi. Allura iktar jistgħu eh, jabbużaw. Imma jabbużaw mhux huma, jabbużaw anki pajjiżi oħra li jafu li ma jistgħux jagħmlu ċerti affarijiet ġewwa pajjiżhom. Allura iwaqfu dawk il-laboratorji ġo pajjiż ieħor. Jkollhom l-interess, jkollhom rebaħ dik ta' gwerra biex. Eżatt, eżatt. Ġiri. Issa, anki hemm l-aspetti ekonomiċi. Hemm dak li jisejħ il-BRICS nations. BRICS huwa Brazil, Russia, India, China, South Africa, għalek BRICS, BRICS. Issa hemm pajjiżi oħra li daħlu. U dawn huma um, forza enormi ekonomika. Blokk u palma blokk Ewropew. Eżatt, huwa blokk enormi. Superpotenzi kbar daw. Żgur. And rising nations, rising Eżat. developing nations, ġifiri. Inti ma tistax um, jekk tar li jkun hemm xi teddida ekonomika, mill-Ċina jew mill-Indja jew mir-Russja, qed tiġi mill-blokk sħiħ għax issa din jingħaqdu. Mela dak x'tagħmel inti jekk inti qed tilgħab logħba ċess. L-ewwel tipprova tneħħi eh, ir-rukk, mbagħad tneħħi l-isqof, mbagħad tneħħi r-reġjen biex inti tipprova tirbaħ il- eh, il-logħba.
Il-logħba, Allura Din għal dejjem l-istess, ġifieri bħala strateġija militari u ekonomika jattakkaw lek pajjiż wieħed li huwa parti minn blokk. L-istess għamlu ma' Sirja, għax Sirja kienet parti importanti li kienet um, kella relazzjoni tajba mar-Russja, per eżempju, allora jgħidu ħan nibdew inneħħulhom dawn l-alleati. U l-istess ħaġa r-Russja, jekk inti eh, tipprova tkisser ir-Russja, qed tkisser anki il-BRICS, il-blok tal-BRICS. Ġifieri ma, ma tistax tgħid il daw mhumiex fatturi. Is inti saqsejt fuq il-Palestina. Mela, il-Palestina xtaqt eh, ngħid ħaġa illi ftit jafuha. Ehm, għaliex, again, fil-medja kważi ħadd ma jsemmija, probabbilment qasbis jafu. Meta ehm, ittemmet l-ewwel gwerra dinija u istabilew eh, reġjun fuq sistema ġdida għax kissru l-imperu ehm, Ġermaniż, kissru l-imperu Awstrio-Ungariku u kissru l-imperu Ottoman. U da u għamlu ħafna pajjiżi ehm, separati. U għamluha bit-Trattat ta' Versailles. Fit-Trattat ta' Versailles, peress li l-Palestina kienet parti mill-Imperu Ottoman, Iddeċidew dak iż-żmien qegħdin ngħidu fl-1919 u 20 ehm, għax imbagħad kien hemm it-trattat u mbagħad ehm, il-protokolls ukoll. Ehm, iddeċidew illi l-Palestina tkun indipendenti. Mela, inti biex tkun indipendenti tista' jew tagħmel gwerra tirbaħ gwerra u tgħid isma' jissa jiena indipendenti. Jew min qiegħed fuqek jagħtik l-indipendenza, jew il-liġi internazzjonali, jiġifieri il-ġnus magħquda, jew dak iż-żmien League of Nations kienet issejjaħ li ġew qabel il-United Nations. U League of Nations permezz tat-trattat ta' Versailles qalu Palestina ħatkun indipendenti. u taw um, il-funzjoni lill-Ingilterra biex twettaq din timplementa din l-indipendenza li sfortunatament ma saritx. Mela, meta aħna nitkellmu dejjem fuq l-argument ta' Palestina ħilsa u mhux ħilsa, legalment Palestina diġà kienet ħilsa mit senilu. Mela, għalfej din kienet rikonoxxuta fil-liġi internazzjonali, imma il-politiċi ta' dak iż-żmien qishom they look the other way. Injorawha di. Sakemm imbagħad il- ehm, il-Lhud li kienu qegħdin imorru Palestina wara l-gwerra, ovvjament kien hemm il-problemi tal-gwerra, tal-Holokaustu, eċetera, u ħafna minnhom anki qabel il-gwerra bdew imorru jemigraw il-Palestina, li kienu dak li jistija iż-Zionisti illi rridu um, rikonoxximent bħala pajjiż u bħala razza u mhux biss bħala reliġjon għax il-Lhud għal elfejn sena kienu qegħdin jiġu rikonoxxutu rikonoxxuti bħala nies li jappartjenu għall-istess reliġjon. Iż-Żjonisti qalu ħafna minnhom laqqas biss kellhom reliġjon għax kienu għatej. Allura qalu aħna qas nidentifikaw bħala reliġjon, irridu territorju biex nidentifikaw ruħna bħala razza bit-territorju tagħna, mhux bħala razza jew etnika, etnik grupp bir-reliġjon. Allura rridu jieħdu parti mill-Palestina u iddikjaraw ehm, l-indipendenza u l-istat tal-Izrael fin-1948. Mela, Palestina suppost fil-liġi diġa kienet pajjiż, imma ma ġietx implementata għax l-Ingliżi baqgħu lura. Mbagħad ġiet it-tieni gwerra dinjija, mbagħad wara tliet snin wara l-gwerra it-tieni gwerra dinjija eh, ġiet dikjarata dikjarat l-istat tal-Iżrael. F'dak il-każ x'kellu jsir? Jekk id-dinja aċċettat illi tirrikonoxxi l-Istat tal-Iżrael. Għalfejn ma rrikonoxxietx ukoll il-kumplament ta' territorju bħala l-Istat ta' Palestina? Għalfejn inna 70 sena, 80 sena, noqogħdu ntellgħu nniżlu għandniex nirrikonoxxu l-Istat ta' Palestina. Ġiet diġà kienet suppost stabilita fin-1919. Dik l-ewwel ħaġa li trid tara. Issa, il-kustjoni hija illi kulħadd jara l-interess tiegħu. Mela, għandek l-istat tal-Izrael li jgħidalna l-interessi tagħna security u mhux security. Imma ma tistax taqbad u tigverna pajjiż ieħor għax il-kolonjaliżmu suppost spiċċa wara l-gwerra.
it-Tieni Gwerra Dinjija, meta kellna liġi internazzjonali ġdida taħt il-United Nations Charter qalet speċifikament fil-United Nations Charter illi kull poplu għandu dritt għall-indipendenza tiegħu. Li bl-Ingliż, il-klim bl-Ingliż jgħidu self-determination. U jużawlek il-kelma poplu, poplu mhux pajjiż, poplu. Ġiri poplu xi tfisser għall-argument għandek anki l-poplu Għawdxi. Ekku.
Aħna ngħidu l-poplu Malti u Għawdxi, ġifieri hemm distinzjoni teknikament. Jekk għada pitada il-poplu Għawdxi jrid jgħid isma' jiena rrid inkun indipendenti minn Malta, skont il-liġi internazzjonali. Għandhom id-dritt. Mhm. Għandhom id-dritt. Għax poplu li għandu territorju. X'ħat tagħmel inti? Taqbad u tajt le inti ma tistax, għax inti parti ta' Malta u għanebatlek il-forzi armati ta' Malta u semma ħodala. Kif edin jagħmlu, per eżempju, fil-kas ta' ehm, Katalunja, l-Ispanja, l-istess jekk il-liġi internazzjonali tgħidlek li poplu għandu dritt tal-indipendenza. Għaliex m'għandhomx id-dritt jivvutaw? u jagħmlu referendum jiddeċidu jekk iridu xinqataw minn l-Ispanja. Għax min qiegħed fil-poter irid dejjem iżomm l-status quo. Dik il-problema. Il-liġi tgħidlek għandek ċerti drittijiet. Min qiegħed fil-poter irid iżomm l-status quo, allura jgħidir le ta' Tmiss xej ta' ebda pajjiż ma jrid jitmiss. Xej le le il-borders, il-frontieri tal-pajjiżi ħadd ma jmissom, ħadd ma jmissom, żgur, ma sorry ta' minn fejn toħroġ mill-liġi li ma tsax tmissom. Dik il-problema kif semmejna fil-programm li ieħor kemm għandu il-poter il-poplu, kemm għandu saħħa. Suppost il-poplu għandu l-poter, imma jittieħed mhm. il-poter.
Se kemm ma tittieħedx azzjoni, tibqa' tirrepeti ruħha l-ħaġa. Eżatt, eżatt. Imbagħad sfortunatament l-azzjoni tispiċċa fi gwerra għaskapitu li jmutu eluf u eluf ta' Żgur, għax miskin dejjem il-poplu jisofri. Mhm. Min qed jieħu deċiżjonijiet qiegħed ixxamplat. Mhm. Ah, u miskin il-povru ċittadin li ħajbat il-konsekwenzi kif qegħdin jibatu ġewwa Gaza u mhux Gaza biss, mhm. Palestina kollha. Imma mod partikolari daw l-aħħar tliet snin u nofs ehm, ġewwa Gaza bombardament sħiħ hija hija ovvja illi dawn huma war crimes, ġifieri again jekk tara l-liġijiet mhm. hija ovvja Inti ma tistax tittargetja poplu. Jekk għandek bażi militari u inti qiegħed f'pożizzjoni li tiġġustifika intervent militari, tista' tattakka xi ħaġa militari. U mhux tattakka n-nies. Like with like.
Like with like, u.
U laqqas jistgħu jgħidu li għandhom dritt li jattakkaw anki jekk hemm attakk ġewwa pajjiżek dak ma jfissirx li inti għandek id-dritt illi tinvadi pajjiż u tattakka pajjiż ma tarax. Isni jiena fejn naf jien, eh, tajtek daqqa ta' ħarta, għamilt ħażin jekk tajtek daqqa ta' ħarta, inti inti eh, tisparali. Eh, u toqtolni. Ma tmur il-qorta ta' xtri mallef għax tani daqqa ta' ħarta, imma hija. Iva, il-reportaħ. Oh. Hemm il-proċeduri, imma mhux daqbad toqtlu għax dak daqqa taħarta. Eh. U l-istess ħaġa, u. U inti ma tistax tokkupa il-Palestina, Gaza, dawk is-snin sħaħ twal l-ikbar kamp ta' konċentrament li qatt eżista fid-dinja U mbagħad jekk jekk jippruvaw jaqbżu għal l-indipendenza tagħhom tajta xi qed niġi attokkat, le, minti ma tistax taħtakka pajjiż li aħna din ngħidu suppost kien pajjiż fl-1919. Eh, u jipprovaw jiddefendu li l-infusom un bat inti tgħid mela jien għandi dritt li neġa' nattakkahom, ġifieri. Ekku. Inti fil-bidu kif sewwa wisq, jiġifieri aċċennajt fuq il-liġijiet internazzjonali, international regulations, u din hija xi ħaġa li jiena qatt ma stajt nifhem. L-international customary law, li jekk int għandek blokk ta' pajjiżi li jiddeċiedi li jikser liġi u kulħadd jagħmel bħalu da, di tinkiteb liġi, jiġifieri titbiddel fil-liġi? Huwa dejjem każ ta' interpretazzjoni għax il-customary law ħadd tiġi parti mill-liġi jekk il-maġġoranza tal-pajjiżi jaċċettaw li dik hija l-prassi ġdida. Ma jfissirx li hemmhekk hemm erba' pajjiżi li jagħmlu hekk mhm. ergo ġiet parti mill-customary law. Imma, per eżempju, parti mill-customary law hija jekk inti ħa tipprova tiddikjara pajjiż indipendenti u jekk hemm ħafna pajjiżi qed joħorġu apertament u jirrikonoxxuk Dik hija parti mill-customary law. Għax m'hemm xejn li tgħidlek speċifikament f'xi liġi miktuba illi inti trid ikollok ċertu numru ta' pajjiżi, dik iktar ħarġet mill-customary law. Jiġifieri, again, ir-realpolitik. Jekk il-maġġoranza tal-pajjiżi tad-dinja qed jirrikonoxxuk bħala pajjiż, Ergo, inti sirt pajjiż għax qegħdin jirrikonoxxuk. Dik hija eżempju. Case in point. Case in point.
Mela, fil-każ ta' Iżrael, pereżempju, fin-1948, meta iddikjaraw l-istat tal-Iżrael, il-President Amerikan, Harry Truman, naħseb laqqas biss għal ġurnata, 24 siegħa, qabad pubblikament u qal nirrikonoxxuha. Mela, ovvjament kienu jafu diġà bi għax din ħadd jieħu deċiżjoni fi żmien 24 sija fuq ħaġa tant importanti. Jiġifieri qabżu ħafna pajjiżi qabżu għall-Iżrael biex jirrikonoxxuha. Imma ħadd ma ħareġ u jgħid isma' nirrikonoxxu wkoll l-Istat ta' Palestina għalfejn waqfu hemm. Iġifieri il-customary law veru illi tista' titbiddel mingħajr l-intenzjoni speċifika ta' ċerti pajjiżi, għax skont l-użanza, mhm. il-fatt dik hija kelma custom law, custom l-użanza. Eh, skont l-użanza. Issa, il-periklu tal-lum illi hemm isa diħla użanza ġdida. Mela, joħroġ il-President Amerikan u jgħid għax Venezuela hemm il-problemi ġewwa Venezuela u naqbad nidħol u nisraq il-President. Narresta l-President u nieħdu lura. Mela, hemm liġi internazzjonali minn għalija mill-Vena Convention toħroġ di illi kap ta' pajjiż huwa awtomatikament għandu diplomat għaw eh, immunità diplomatika. Ma tistax taqbad u tarrestaħ. Għax jekk il-pajjiżi ħajibdew jarrestaw eh, il-mexxejja ta' pajjiżi oħra, fejn għan nispiċċaw? Mela allora biex ikollok daqsxejn ordni fid-dinja, ħarġu b'dil liġi kif semmejt minn għalija mill-Vienna Convention toħroġ, illi tgħidlek li ma tistax. Mela kif qabel u għamluha? U kif allura l-Ewropa jew ma nafx kemm il-pajjiż mill-Ewropa eh, isu jew qablu magħha, eh, jew ma qalu xejn. Insowa di il-Vienna Convention, ma jafux biha, Jekk ma jafux biha, mela min qed jagħtihom pariri ġewwa l-gvern jekk laqas biss jafu biha. Kif jista' jkun mela ħaġa bħalli? Għax forsi int ma tħobbx wiċċu, ta' mhux kustjoni li inti jew favur jew kontra il-Maduro, mhux kustjoni jiena bla qiegħed favur, laqas kontra. Jiena favur id-dritt internazzjonali hu. Mhux Għax ġdidi. ħafna bdew jgħidu illi dak kellu problema mal, mal, ma' niesu ġo pajjiżu. Allura pajjiż għandu jintervjeni. Ejja ngħidu Ma jistax. pereżempju pajjiż, in, in-nies ta' Venezwela ma riduhx il-Maduro. Pajjiż ieħor jista' jaqbad u Ma jistax. jintervjeni, le. Ma jistax. Ma Il-problema jistax.
trid tissolva weħidha fil-pajjiż. Eżatt, iva.
Iva, assolutament. Ma tistax tintervjeni. Ma tistax tintervjeni. Jrid ikun hemm veru eċċezzjonijiet u anki meta jkun hemm dawk l-eċċezzjonijiet. Hemm ir-rimedji. Għax hemm il-Security Council tal-ġnus Mauda u tiġi ehm, diskussa minn hemm u mbagħad jekk jekk ikun hemm deċiżjoni mis-Security Council, u mbagħad skont dik id-deċiżjoni Imma f'dan il-każ. Taqbad inti bħala pajjiż mhm, deċidi, inti timin int biex tiddeċidi. Imma f'dan il-każ x'jista' jiġri għaliex Donald Trump jeżerċita poter forsi għax kif kif dejjem tisħa inti minn għandu l-ola poter isu jikmanda.
Raħat ma jagħmillu xejn. Eh, dik il-problema hu. Eh, Kif jgħidu l-Italjani, chi komanda fala Fala legge.
No, yeah, law of the jungle, u. Jekk inti tgħid eh, toħroġ b'stqarrija u tgħid isma' jiena għandi l-poter, jiena qbattu tħaltu issa minn ħajkellimni. Jekk ħadd ieħor ma jkellmekx, mela ġifri liġi nazzjonali Ħa tispiċċa biċċa karta li ma tiswa xejn. Ekku, ekku. U mbagħad qal għax jiena issa de facto President ta' Venezuela, qal acting President qal. Jiġifieri inti President ta' pajjiż. Eh, qed tibda tgħid li inti acting President ta' pajjiż ieħor. Mela inti tħallġ ġod dak il-pajjiż, ħadtilhom il-President.
Il-President.
Qed tgħid li inti acting President biex inti mbagħad twaqqafhom milli twaqqaf il-tankers, l-oil tankers milli imorru fejn kellhom imorru. Biex imorru inti eh, fejn trid inti. Mela, eh, Għax hidden agenda. Ja ma tista' xu. Għalhekk il-liġi internazzjonali qed tikkollassa. U l-istess ħaġa l-Greenland.

jew nikkorrompik jew notlok, l-istess ħaġa argumentu. Jew jew jew tbeħħuli, jew noħodulek xorta. Ġifieri dina liġi internazzjonali fejn minn fejn jirriżulta. Ovvjament il-Greenland għandha r-riżorsi tagħha u ġifieri apparti li hemm territorju u jekk indi f'każ ta' konflitt, konflitt għada pitada, Jekk inti għandek territorju anki jestendi sa, sa Greenland, inti għandek eh, regional eh, forza reġjonali u jekk inti qed tikkontrolla Greenland, ġifieri dawn huma dejjem parti mill-istrateġija anki militari, mhux biss mhm, ekonomika, imma huma kontra kollha kollha kontra l-liġi kif jista' jkun. Jew beda jitkellem fuq il-Panama Canal, xi ġifieri kien Panama Canal. Panama Canal mhux tiegħek. jiġi jgħidlek għax issa rridu nieħdu l-Panama Canal. L-istess ħaġa, Panama pajjiż żgħir, u jridu jagħmlu ħafna pressure biex jieħdu l-Panama Canal, biex jieħdu iktar kontroll. U speaking of canals, l-istess ħaġa Gaza ta' ħafna nies ma jafux illi l-Izrael jridu jagħmlu kanal ieħor li jgħaddi minn Gaza li tiġi in competition mal-Suez Canal.
Dejjem ikun hemm aġenda. Oh, dejjem ikun hemm aġenda. Allura, allura affaċċja ta' dan il-kollas kollu legali fl-international law sewwa. Ma tantx qed nara li awgura futur sabiħ, x'ħaj jiġri fejn sejrin. Għad forsi naslu għal xi one world government
Ara, bħala problemi ta' gwerrer, jiena naħseb qed jikbru milli jonqsu. Ġifieri kellna gwerrer ehm, dinjija fil-seklu ehm, ta' qabel dan u jista' jagħti l-każ li ħanerġgħu nitlu f'gwerra globali. Jiena jiena għalem naħseb sejrin u Papa Francesco kien kien naħseb l-ewwel statesman internazzjonali kien li kien uża din frażi. Snin ilu, mhux l-aħħar sena qabel ma miet, eh, minn għalija ilu ilu ħafna snin li qal isma' sejrin għal eh, għat-tielet gwerra mondjali globali, ġifiri Din hija ħaġa inkwetanti ħafna, ovvjament, għaliex jekk tara x'inhu inti semmejt il-kelma aġenda. Hemm ħafna aġenda, su kulħadd jikkompeti, ma naħseb jekk tista' tidentifika forsi l-iktar aġenda ehm, ovvja għall-inqas fl-opinjoni tiegħi hi li hemm gwerra ekonomika bejn il-haves u l-have nots, bejn dawk li kellhom ħafna poter dawn l-aħħar 200 sena, jiġifieri pajjiżi kbar, mhm. tipo l-Istati Uniti, l-Renju Unit, Imperu, Imperu Britanniku mhm. dak iż-żmien, ehm, Franza, l-Imperu Franċiż, l-Imperu Belġan, il-Ġermanja, eċetera, eċetera. U kellhom ħafna kolonji. Minn mit-tieni gwerra law din hija kien hemm dak li jissejjaħ in-neokolonjaliżmu, jiġifieri veru illi kienu independenti imma ekonomikament baqgħu ma li ma kinux independenti, kienu anzi dawk il-pajjiżi li semmejna, Ingilterra, Franza, eċetera, kienu għadhom jeżerċitaw ħafna saħħa ekonomika. Mhux bil-qbil. B'sanzjonijiet.
Ja mhux b'sanzjonijiet, ħafna affarijiet illi pereżempju l-Franza ila tuża il-French franc bħala a world um, mm -hmm. reserve currency um, mal-pajjiżi Afrikani li kienu parti mill-Imperu Franċiż dawn l-aħħar snin. Mela, il-French franc ilu ma jintuża minn Franza u għadhom jużawha biex jimponu l-French franc fuq dawn il-pajjiżi ġewwa West Africa li kienu kolonji Franċiżi. U xħin inti toħroġ u tgħid isma' ma rridx inkompli nuża, issib jew l-armata kontra tiegħek jew xi revoluzzjoni, xi kalle revolution ta' parsi mill-poplu ma jkun mill-poplu xej, ikun infinanzjat minn xi mhm. intelligence agency bil biljuni, you know, u jwaqqallek il-gvern. U bis-saħħa tal-French Frank li qegħdin jużaw ġewwa l-Afrika. L-Afrikani qed ibiegħu ir rizorsi u jieħdu l-French Frank. U x'inti ċa tagħmel bih il-French Frank? Mhux tipprova tixtri affarijiet minn Franza?
Ekku.
U jekk inti inti ehm, qed tbieħhom u tieħu l-French frank, min qed ehm, jikkreja l-French frank mhux ġewwa Franza? Jekk dawna joħorġu biljun ieħor, biljun triljun euro ekwivalenti ġo French francs. Ġifieri inti qed tikkrea il-flus mix-xejn mhm. biex tixtri il-rizorsi tal-Afrikani. Dik ġustizzja. Ġifieri il-neokolonializmu għadu hemm. U naħseb it-tielet gwerra dinjija di hija gwerra bejn dawk il-pajjiżi b'saħħithom l-iktar tal-Punent li ilhom imexxu politika ta' neokolonjaliżmu kontra il-pajjiżi emerġenti, the emerging economies, mm. tipo Russja, ċina, eh, South Africa, l-Indja, eccetera, eccetera. Um, u ma jridux ma jridux iħalluhom jikbru għax iktar ma tikber int ħajkollok slice ikbar tal-kejk li għandi jien. Jekk jien għandi tliet kwarti tal-kejk u inti ħadd tipprova tieħu nofs, avolja inti għandek forsi iktar minn nofs il-popolazzjoni tad-dinja, għad tipprova tieħu nofs, ngħidlek ma tarax, x'jekk ħadd tieħu nofs, mela il-biċċa tiegħi ħadd onqos. U jekk il-biċċa tiegħi ħadd onqos, kif ħadd ispiċċa l-ekonomija tiegħi? Għax jekk jikkrolla l-euro, jekk jikkrolla d-dollaru, tista' tgħid l-ekonomija Amerikana tikkrolla. Jekk jikkrolla għalek il-dollaru, l-istess ħaġa l-Ewropa. Imma l-Ewropa qed tagħmel sens illi tiġġieled kontra il-ġirien tagħha ir-Russja meta qegħdin f'pożizzjoni ekonomika daqshekk diffiċli ġewwa l-Ewropa biex issa kemm hawn nies li forsi qegħdin jisimgħu li jafu illi waqfu illi jixtru il-gas mir-Russja teknikament mhux għax ir-Russja qalu isma' ma rridux intukom il-gas. Għax ir-Russja qatt ma qalet hekk. Qalet isma' intkom iffriżajtu r-riżorsi kollha li kellna ġol-banek, id-dollari li konna din nużaw biex nimportaw l-affarijiet. Mela daw kollha ffriżati, ma nafx kemm il-miljun, mijiet ta' biljuni. Kollha ffriżati. Mela li xi 300 biljuni jekk m'iniex qed niżbalja. iffrużawlhom. Mela, jekk intkom tridu tkomplu tixtru iż-żejt u l-gas tagħna, fair enough. Kollhom. Imma, imma bir-rubel, bir-Russian rubel. Issa billi tini dollaru, x'ħan għamel jiena bid-dollar biex terġa' tiffriża li dollaru? X'ħan għamel bih?
Jina jina għandi l-currency tiegħi, għandi r-resource tiegħi, mela jekk inti trid ir-resource tiegħi, ħallasni bir-rubels. L-Ewropa ma riditx, għax ma tridx tagħmel xi ħaġa li tmur kontra d-dollaru, għax aħna għadna sfortunatament taħt il-kontroll tal-politika Amerikana. Imma deka fl-interess tal-Ewropa? Le, mhijiex. Allora, in-nies jaħsbu iva rridu nistikkaw iċ-ċinturin issa x'issa m'għandniex gas minn Russja, għandna gas minn Russja, l-Ewropa qed gas minn Russja, imma tixtriha mill-Amerika. Ġifieri, hemm hemm eh, kumpanniji li qegħdin jixtru iż-żejt li qed jasal pajjiż ieħor, ma nafx forsi Turkmenistan, Turkija, l-Istati Uniti, u mbagħad tasal l-Ewropa. Mela l-istess gas li aħna qegħdin ngħidu ma rridux nixtru direttament. Eżatt. Qegħdin nixtru. Imma ola, Qegħdin naħalsu doppju, jekk mhux iktar minn doppju. Din hija polikra tagħmel sens għall-Ewropa. Kollox għall-leba u għall-kilba tal-poter. Għall-poter.
Imma għaliex għal raħat ma jitkellem fuq dawn l-affarijiet fil-medja? Għax il-medja hija kontrollata. Jiġifieri jekk tibda tara dawn l-affarijiet, għax qegħdin ngħidu għax għandna xi ħaġa biex nagħmlu pjaċir lir-Russi, le, Qegħdin nitkellmu għall-interess tal-Ewropa. Ekku.
Eh, u l-istess ħaġa l-Palestina. Mhm. L-interess tal-paċi fid-dinja u tal-paċi fil-Mediterran, mhux li jkun hemm gwerra ma tispiċċaqat, u aħna isna ma nitkellmux, xiġifieri ma nitkellmux. Jekk l-Iżrael ma tijiex l-armi, ma tkunx tista' tkompli tiġilet. Malfej kulħadd moħħu biex biex ibih l-armi lill-Iżrael. You know, Ma tistax tgħid ta' parsi prinċipji, ta' parsi liġi. U ma nafx kemm hemm riżoluzzjonijiet tal-Assemblea Ġenerali tal-ġnus Magħquda favur il-Palestina, ma riżoluzzjonijiet baqgħu. U ħadd ma jgħid xejn u ħadd ma jitkellem. u ma jgħid xejn u l-Iżrael tagħmel li trid. Anzi, biħilha l-armi iktar biex iktar tkompli tkisser. Imma aħna ta' parsi ħanaqbżu għal Palestina ta' ta' parsi, imma bil-klim biss.
Mill-iktar interessanti, grazzi ħafna Dr. Agonesi. Grazzi.